Avuxeni i Nhlekani riperile swi ta hi ku mi langute video leyiwani nkarhi muni ni la ku vulavula hi mhaka leyi lava ni landzelelaka ka Facebook va swi vonile loko ni posta ni ku red house or red room switandzhaku swa kona hi leswi ni boxa na. ivi ni siya question mark um le ka red room or red house swi kona swilo leswi ende i khale swi ri kona na namuntlha na sweswi swa ha ri kona na malembe lama taku swa ha ta va kona vo tala va swi vitana hi ku mi twa va ku munhu i na xidajana or munhu i na xin'wanakaji xi n'wi endlela mali or xi n'wi endlela rifumo um loko ni ta ka switandzhaku leswi ni nga swi vula laha ni ta mi byela swona um vanhu vo tala loko hi ya ka ti-red house or ti-red room lawa ni vulavula hi le ka tin'anga leti hi ya kona hi ya hi ya khendla or hi ya hi ya tsamba or hi ya hi ya lava rifumo hi tindlela to ka ti nga ri kahle laha ni vula hi ndlela leyi a ni vo tala lava va nga fuma vo tala ha swi vona va na ti-degree va na ti-masters va na ti-certificate va na ti-diploma van'wani va na switifiketi swa vu security van'wani va na switifiketi swo hambanahambana van'wani hi endle tilayisense hi nghenisa mali hi tindlela teto mara ku na laha mi kuma ku mangheniselo ya vona mali hi lama ma ngati leri ro munhu loko a lava ku va risimu ra yena ri ri ndlandlamuka ri kula i fanele a dlaya munhu wo karhi ivi loko mi ya kona leyi va fika va mi byela ku hayi i fanele i dlaya munhu wo karhi i endla so na so na so. swona swi tele ngopfu ende swa ha humelela ende swa ha ta humelela loko mi fika le mi fika mi ku mi lava rifuwo va ta mi byela ku a rifumo ri kona timali ti kona xilo lexi nga ta ku endlela mali xi kona kambe i swi tiva ku na switandzhaku swo karhi leswi wena i faneke i swi endla i fane i hakelaku hi swona ivi ku ha mali na yona hi problem va ku hina a hi lavi mali ku na swi swo karhi leswi wena i fane i swi endla mara. hi ta ku nyika i ya ya tirha loko u vona ku swilo leswiwani swa tirha hi kona ni ta kota ku yi hakela kun'wana loko va ya va ta fika va mi nyika tinyoka tanihileswi mi kuma ku vo tala va ku ha va ri i na tinyoka yi n'wi hlatela mali van'wani va ya va fika va va nyika tinyoka van'wani va va nyika swimanga van'wani va va nyika makondlo van'wani va va nyika swikhova van'wani va va nyika timbyana. leti mi kuma timbyana letiya or swilo leswi ni nga swi hlaya la hi swona swi fambaka swi ku endlela mali swi famba swi pampula mali hi ti-magic magic teti va ti endlaka ivi nkarhi wu fika xi ku okay nkarhi wu fikile ni lava ku hakeriwa ni lava ngati ya munhu ivi wena u ku hayi ku na n'wana ka swin'wana ka swimanimani na n'wi tiva a ni n'wi rhandzi ni n'wi rhandza ta dlaya yena ni n'wi nyiketa ngati ya yena xi ku no mina ni lava ngati. ya related blood or ngati leyi ya rixaka ra munhu wa xaka ra ka n'wina or n'wana wa wena ivi i ku ni ta yisa ya n'wana malume or ya n'wana xi ku no a xi teki n'wana ngati ya n'wana malume na n'wana xi lava ngati leyi u kumaka ngati leyi i ya munhu loyi wena na yena mi nga va makwavo mi nga mama va le mi siyelana or ku ri n'wana papahulo or ku ri n'wana wa papatsongo. ivi xi ku byela swa ku okay ni lava swilo leswi landzelaka u fanele ni endlela so i fanele i nyika xin'we ka leswi ni swi lavaka ku sweswiwani i nkarhi wa kona ku ni fanele ni dya ku ri ni fanele ni nwa ngati xi ta ku byela ku ni lava xivelekelo xa n'wansati ku fanele ku va xivelekelo xa mhana wa wena or xa ndzisani ya wena or xa sesi wa wena or xa hani wa wena ni lava xirho xa xinuna xa papa wa wena or xa malume wa wena or xa papa hulu ya wena or papa tsongo or ndzisani ya wena or n'wana wa wena ma ni twisisa ivi xi ku byela xi ku okay mina ni ta endla mixalaxala ku vanhu lava ni va dlayisa ku yini vo tala mi kuma ku ku na ti-car accident loko kuma car accident mi kuma ku vanhu va fika ku tlumbana timovha ivi kuma ku munhu ya luya xi n'wi lavaka a huma ngati the time a huma ngati xikarhi loyi xi nga ku nweni loko ka yimeriwe ambulense ku ta yi ta n'wi teka ivi mi twa va ku munhu loyi fika lova xibedhlele kumbe a tlhaviwa hi mukwana kama loko a yimberiwe ku ambulense swi va tano xi le ku tsukeni ka tlela ku fika xibedhlele a fika a lova ma ni twisa kumbe a duvura xibamu ku fevha ngati kama loko a yimeriwa ku ambulense swi va tano i munhu loyi a fika a lova hi swona lexi xi tekisaka swona ngati liya that's why mi twa va ku swi lava ngati swi nwa ngati na le ka vavasati mi kuma vavasati vo tala va na swona swilo leswi va va swi xava or va va swi lava ka vavasati xi ta ku byela ku mina ni lava vulombe bya va vanuna. i kuma ku wena i ri n'wansati i kuma ku ri na timovha i ri na everything xi ku nyikile rifambi ra yena i ta famba i i kha mi rona vavanuna vo hambanahambana ivi tlhela ku heta vavanuna lava i va diza hi timali va nyika timali hikuva yini xi kumile vulombe lebyiya xi nwile it means wena u ta kuma ku munhu yaloye loko i tshama a nga ri hanuna vutomi bya yena hinkwabyo se vanhu va ka hina swilo leswiya swa red blood red house red room swi kona. se switandzhaku swa kona hi swona leswi ni swi vulaka xi lexiya xa dlaya ende xi lava ku hakeriwa loko nkarhi wu fika na khensa ku va mi langute channel ni kombela mi subscribe thank you.